Wel, um, dwi'n gweithio fel artist cymunedol um, ac dwi'n gwneud prosiectau lle dwi'n creu uh, prosiectau fi'n uh, ystyried nhw fel prosiectau theatr um, a prosiectau creadigol lle dwi'n gweithio gyda cymunedau Um, I falle i archwilio uh, tirlun, i archwilio treftadaeth ardal, um, ond dod at y pethau na trwy dilliau uh, creadigol. Ie, um, yeah, jyst uh, gen i yn personol ysfa i greu, uh, greu gwaith creadigol mewn ymateb i, i, i, i fy mywyd a um, beth sydd o gwmpas i, ond hefyd um, Ie, yeah, dwi'n dwi, hoffi gweithio gyda grwpiau hefyd a dod â pobl at ei gilydd a, a gweld sut mae pobl yn um, uh, cydweithio ac, um, ac dwi'n yeah, wastad yn syni ar y creadigrwydd tu fewn i bobl a beth sy'n digwydd pan, pan chi'n dod â grŵp at ei gilydd, sut mae hwnna'n cryfhau ac yn ehangu beth mae'n bosib i wneud. Um, dyna, dyna beth sy'n um, ysbrydoli fi really, yn y gwaith yma. Nes i cychwyn yn wneud gwaith ar, ar ben fy hun, ond ffinio fy hunan mewn, um, yeah, just uh, uh, yn gweithio gyda grwpiau um, mewn gwahanol ffordd Ond gweld y, y, y werth wedyn o trio wneud uh, pethau creadigol fel ffordd o, o, o gael pethau i ddigwydd neu i gael um, pobl i, i weld pethau mewn ffordd gwahanol. Um, felly oedd... Um, ond on, on mae gen i cefnder hefyd yn, fel fod yn ymchwilydd. Um, o'n i'n ymchwilydd gyda'r um, BBC am gyfnod um, ac yn gweithio yn cymunedau yn chwilio am straeon. Um, a wedyn nes i ym, ymchwil fy hunan i mewn i archif artist oedd, um, oedd yn creu theatr ac yn gweithio uh, yn, yn y gymuned hefyd, artist o enw Cliff McLucas. Felly, um, wrth wneud y gwaith yna, o'n i'n gweld um, uh, Fel uh, y simileiddoedd uh, uh, o, neu bosibiliadau ynglyn â sut i weithio hefyd. Um, felly dwi, ie, yeah, mewn ffordd dwi wedi um, bod yn ffodus i, i, i weld pobl eraill yn, yn gweithio mewn ffordd tebyg ac yn uh, uh, yeah, ac yn rhoi um, synwyr i fi bod, bod na, bod y gwaith yma i wneud, falle, ie. Yeah. Um, uh, dwi'n meddwl y peth cyf cyffroes yw um, uh, y ffordd, um, mae'n ffordd agored iawn o, o weithio ac um, falle um, chi'n chi gallu dilyn pethau o, o ddiddordeb ac uh, chwilio am, am straeon newydd a falle Um, gofyn cwestiynau, nid, nid just um, cymryd beth sy'n cael eich ddweud, ond uh, archwilio mwy a, ac, um, a gweld hefyd um, uh, cysylltiadau, uh, falle bod yn agored i cysylltiadau gwahanol a, a ffurfiau gwahanol o weld pethau. Um, a hefyd, ie, yeah, i beidio gweld pethau jyst o un safbwynt, falle. Um, yeah. i, i, I beidio meddwl bod e'n rhywbeth o'r gorffennol ddim o bwys i nawr, ac um, i, i weld e fel, fel peth um, sy'n sy hollol um, uh, pwysig i sut ni'n ni byw heddi a sut ni'n uh, deall uh, uh, sut gallwn ni fyw hefyd. Um, ac, uh, ac am y reswm yna, mae fe'n ma fe um, maes uh, cyffroes iawn. A mae wastad rhywbeth newydd i ddarganfod. A mae ma, ma, ma, ma, ma, ma deall Dealltwriaeth ni o'r gorffennol yn newid trwy'r amser a bydd e wastad yn newid, a dyna beth sy'n bwysig, bod pob cenhedlaeth yn dod at y gorffennol gyda dull niw o weld pethau a darganfod pethau newydd. Ie, wel mae 'na wastad Prosiectau yn fy, fy meddwl, um, hoffwn i uh, trio uh, gwireddu. Um, ac ie, yeah, mae yna prosiect dwi wedi bod yn meddwl ynglyn â am, am spel nawr i, i rhywbeth i wneud yn Aberporth lle dwi'n dwi, byw um, ac mae fe'n uh, gwaith sydd wedi seilio ar nofel raig o enw Alan Rain um, ac oedd hi'n byw yn ardal Tresaeth. Na, nath hi sgwennu nofel ynglyn â'r ad, ad, Um, uh, o enw Queen of the Rushes oedd yr enw yn y nofel ac roedd Evan Roberts yn cymeriad yn y nofel ac um, mae gen i syniad i drio wneud uh, felly selio opera, opera cymunedol ar y nofel yna a performio fe ar y traeth yn Tresaeth.